Nanyorete esimi korwa omochoge, ngotebiwu ng'a amatanga arenge amatoereru, mpaka ekero Simba aratigetie ororo. Ntwarenge amatanga aria ase Ndirect goekoenia omorisia James Marube Nyanumba ase ekegwanda kia Ndirect Primary. Efuruguru yaba ororo ekiagera twachiete amatanga ororo mapema, amatanga aba y'omorembe mpaka ang'e ensa nane ekero omogabana Simba aratiacha. Ekero acha, Iga arenge goseria abanto korwa inchera, abasikari baye bagoseria abanto baye koonia chinchugu, abande bakoonia amatoke. Abanto baansa gokuura, bagoteba ng'a nki eke?
Abamura baye bagaseria abanto korwa, bakagenda gochia oyonde oyorenge goakwa agakwa, omogambi onyaretwe goseriwa agaserigwa, abanto bakaminyoka gochia na gochia amasanga amatanga agasareka. Amatanga ekero kwanyora abanto baikaransete inse gusii amatang'ani na abanto bagotokia, ng'a gwache toikaranse buya okwanere abanto bago, oroki buna ore omogambi. But bono eburugi eyio bwekaba ororo. Ekero narigereretie ebinto ebio bionsi pi, nanyarete gopima amang'ana ochiko ya twenty twenty seven, naki ntaete mbare ase egasi egetuo eke, ase evidio eye. Naende ngosaba etimu ya matiang'i, na etimu ya okoboria obogavana ya amache gose onyonka, montegerere keenly. Abagusi ngochia koumia bare 2027 igoro yaino, matiang'i, abagusi ngochia goitwa bare igoro yaino, onyonka, abagusi ngochia goitwa bare igoro yaino, machogu, abagusi ngochia goitwa bare igoro yaino. Gose abagusii bonsi pi iberuete goakera amatiangi chikura, naende eberuete goakera onde bwensi batagete chikura ase etebe. Lakini bono iga ase yaikire oroche omonto ekaransete amatanga, ochierwe oboitwa, igo ntori safe. Ekiongozi kere amatanga giaserire korwa oo. Ntokonyara komenya enchera enga buna egusii yaito. Goika moikaranse inse, morigie enchera mogo deal na good news mweefwa once and for all ase gusii yaito. Iga etimu ya Matiang'i this is an urgent mission mobante gotwara bono iga. Egere tari ng'a gose ki, morende chikura chiaino, morende abagusii mbabase goit gokwa. Ekero bono iga abanto bare marked onde bwensi ore gochia ano gochia ngoitware. Bono it has to be an urgent mission korenda abagusii. Gokwana gwoka bono ngoisaini, action must be taken, onye nabasigari batebi, onye nokorenda renda, aki nyabogosi twense babuya. Kere nagenge korigereria, other than ogokwa gose ogoitwa abanto bachia goitwa, naroche ng'a ekerengo nkere o kere oo, go create fear. In 2027 onyora more ebituo. Pi ogwaka chikuru ogoika okanyora chitagi chisegi chiroo, abamura baroo babwate emioro, abande babwate ebibago, bagoita abanto. Inki kiaba bo ng'a esegi ere abuchete ngochio. Abanto bakorigereria ase omonto abwate chinguru, kwanyora esegi ere ase egetogo kiago. Bang'ina mbagwaka kura, bagaka mbagwaka kura, abasae bande mbagae gochikora. Okwo na okoorokia ng'a eye nere enchera bagochi gokora ogochi kore ase egesongo ng'a voter suppression. Ase mo expect gwaka chikura, mogwaka chikura. Egere chikure. chiom, ere chiaye ase estronghold yaye bwa, abanto bagachia kora in peace, lakini ase abande okosi vurugu. Erio okokwa ng'a very serious voter suppression. That is why tobwenerete gotwara very serious mobilization of protection ya omogusii. Machogu na Onyonga, oyomwene ogochia kobarwa obogavana Kisii county, nigo tokobaha very simple information, goika omanye ng'a. Banto bonsi bakobaakera ekoko gose bakobaakera esapport, baria bakobakonya ecampaign mbare safe. Inwe kero kende nabo barabe mokonu lakini banto bakobaakera support mbare safe, goika somehow mobaprotect.

Abamura baira emioro, abande bakaigwa ebibago, bakabekwa chiprobox ne chigari, bagacha korwana chisegi, egere abanto omwanda gwakachikora. Eki naki ekigotumeka 2027, voter suppression. Ase ki ebinto ebi bikobera gusii yaito? Ase ki? Buna tokogamba rero, Kalonzo nabwate omonto ore serekari, nabwate abanto bare serekari bono iga korwa sobo, batari gosapoti Wiper. Lakini mbari komoira ekiara nonya noyomo ng'a rero tiga torame Kalonzo, no. Sonko is a top leader, aye moke kwa gaso Kalonzo ere ere edageka iga aria akomoa enkong'u, lakini namaete ng'a Kalonzo ne leader ya abakamba, komorama gose komochaya nkoiyo bamorane in public na ogoshare. Ase tayaitire monto o Kalonzo, ibamenyete amo na omorembe. Buna togokamba bono iga, abanto mbare babogere bare serikali, ntorara binto ebi bikokorekana ebi bikokorekana Gusii yetu. Etabia eyi abagusii ngai arwete, etabia eyi abagusii ngai arwete bono, eyachire enyia abanto bakominyokiwa bagoitwa igoro y'amatiang'i ya korwa president. Eye nenyandamwamu embe mono totagani Gusii yetu. Naende intwe tokoira chingaki echi koeresa abanto bare ebinyoro biaito chitaoni ande onsi gosii toire abana chisukuru. Moiki aria gose oramoike lakini omwana agende sukuru akore form four ikonyarekana omoikie polytechnic omoire university gose omoire college of any level asomere kende. Esukuru eria ngotema ere koigora omonto obongo naki igaa you make this decision and you act this way. That is how we can be able to save our community. Kere chinsa egi chikoba the priority of solving problems, iga ekorokia ng'a abanto babe iga abwo, obokong'u mboroo, mbachiete sukuru bange. Kere okonyora ng'a omonto agoaka nochi korwa na esegi, that's not a person who has gone to school. Monto ochiete sukuru buya pi agasoma akarua oo akere nanga, namaete the difference between beating someone and competing with someone.

Soka ase korigereria ng'iki gasaine. Mware omo mca gagoitwa pi, gakobekwa nse kabisa agoitwa kabisa mogasoa igoro saa mbiri etown. Oko nokoorokia ng'a onye omo mca gagoakwa, bande bonsi pi ntori safe, mokwanywa orure etown inche tinchwe. Goika intwe tware enchera tokomenya buna abagusii, togwancherana ng'a oyo nabo aratware amaonia na oyo nabo aratware.